Тиэкис сүрүн санаата Биһиги тиэкис сүрүн санаатын үс кэрчигинэн өйдүүбүт. Бастакыта, тиэкис тиэмэтигэр ааптар сыһыана ааттанар эбит. Сүрүн санаа диэн, ол аатта ааптар бу тиэмэҕэ, бу тиэкискэ тугу этиэн баҕарбыта, Бу тиэкис нөҥүө кини туох санааны тиэрдиэн баҕарбыта, ол буолар биһиги тиэкиспит сүрүн санаата, ол эбэтэр тиэкис сүрүн санаата, бастатан туран, ааптары кытта уонна ааптар сыһыанын кытта ситимнээх. Иккиһинэн, биһиги этиэхпитин сөп, тиэкис биэс сүрүн бэдиэлэриттэн биирдэстэрэ буолар. Ол курдук, Тиэкис биэс сүрүн бэлиэтигэр киирэр, кини тиэмэтэ, этиилэр бэйэ-бэйэлэригэр ситимнэрэ, онтон да атын. Ол биэстэн биирдэстэрэ бу тиэкис сүрүн санаата киирэр. Үсүһүнэн, биһиги бэлиэтиибит тиэкис сүрүн санаата ааптар билиититтэн, толкуйуттан, сатабылыттан тутулуктаах диэн. Ол эбэтэр Уһулуччу тиэкистэр ханнык да литератураҕа, ханнык даҕаны суруйар эйгэҕэ ааптар төһө билиилээҕий, толкуйдааҕый уонна сатабыллааҕый да, ол текст ордук биһирэнэр. Ону биһиги уус-уран литератураҕа, классическай айымньыларга көрүөхпүтүн сөп, эбэтэр хаһыат тылыгар аатырбыт улахан ааттаах суруналыыстар өлбөт-сүппэт айымньыларыгар көрүөхпүтүн сөп Дьэ, инньэ гынан тиэкис сүрүн санаата тиэмэттэн туох атыннааҕый? Тиэмэ диэн ааптар тиэкискэ киллэрэр ис хоһооно. Холобур, сайын уонна сайыҥҥы сынньалаҥ, биллэн турар, сайын диэн тиэмэ үрдээх киэҥис хоһоонноох сайыҥҥы сынньалаҥ эмиэ бу кинилэр тиэмэлэринэн майгыннаһаллар. Ол гынан баран, тиэкис сүрүн санаата диэн ааптар бу тиэкиһинэн тугу этиэн баҕарбыта, холобур, сайын диэн тиэкис сүрүн санаата эбэтэр сайын кылгаһын туһунан, эбэтэр сайын саха олоҕор суолтатын туһунан итэҕэлгэ, культураҕа, искусствоҕа, эбэтэр сайын кыһалҕаларын кыһалҕаларын туһунан буолуон сөп. Ол аата бу былдьаһы кэмҥэ от үлэтэ, биир дьыл Биир күн дьылы аһатар диэн ис хоһоонун курдук буолуон сөп, онон дьэ эбэтэр сайыҥҥы сынньалаҥ диэни ыллахпытына бу сайыҥҥы сынньалаҥ үтүөлэрин туһунан дуу, кыһалҕаларынан туһунан дуу? Ити буолар биһиэхэ тиэкис сүрүн санаата диэки сүрүн санаатын арыйа ньымалара Сүрүннээн манна биһиги икки ньыманы көрөбүт, ол курдук бастакы ньымабыт тиэкис аата, үксүгэр тиэкис аатыгар кини хайысхата, ол эбэтэр ааптар туох туһунан этиэн баҕарбыта киирэр. Холобур, хаһыат тылыгар, ол эбэтэр Ыстатыйа аатыгар биһигитини көрөбүт уонна научнай үлэ аатыгар, ол аата холобура кимиэхэ эмэ анаммыт научнай үлэҕэ, холобура Өксөкүлээх Өлөксөй научнай биографията диэн үлэ баар, эбэтэр Наталья Харлампьева айар үлэтигэр сылгы обраһа диэн, онтон даҕаны атын. аатыттан да көстөрүн курдук, манна ааптар тугу этиэн баҕарбыта, ол эбэтэр тиэкис сүрүн санаатын, онно тугу угуон баҕарбыта тутатына аатыгар көстүөн сөп эбэтэр кини тирэх буолуон сөп. Иккис ньыма биһиэхэ эпиграф диэн ааттанар. Тиэкис аатын таһынан сорох ааптардар эпиграф ньыматын хото тутталлар. Холобур, эппиппит курдук, сайын диэн тиэмэҕэ эпиграф быһыытынан «биир күн дьылы аһатар» диэн этиигэ ордук үлэ, тыа хаһаайыстыбата, былдьаһыктаах күннэр туһунан диэн сэрэйэбит. Оттон эмиэ ити тиэмэҕэ сайын кэрэтин туһунан хоһоон эпиграф ыллахпытына эбэтэр ырыа буолбут айымньыны турар быһа тардан турардахпытына, бу кэм айылҕатын, кини кэрэтин уонна ураты хатыламмат ханнык эрэ лубура Амма сайына, Өлүөнэ очуостарын сайына онтон да атын туһунан буоларын тиэкис саарбахтаабат Итиэннэ биһиги тиэкис итэҕэстэрин туһунан бүгүн кэпсэтиэхтээхпит. Ол курдук онно киирэллэр бастатан туран тиэкис ис хоһооно туох да сонуна суох эбэтэр ситэ арыллыбат буоллаҕына, сороҕор тиэмэттэн халыйар, сороҕор сиппэккэ хаалар буоллаҕына, маннык тиэкис, биллэн турар, киһи болҕомтотун тардыбат. Иккиһинэн, сүрүн санаата суох, эбэтэр кыайан өйдөммөт буоллаҕына, бу тиэкиһинэн ааптар тугу этиэн баҕарбыта биллибэт буоллаҕына, эмиэ ол хайысхаҕа барабыт. Эһиги өйдүүгүт, тохсус кылаас кэнниттэн аахпыттан суруй суруйаргытын уонна сүрүн санааҕытын, тугу этиэххитин баҕараргытын биллэн турар өйтөн суруйуу ньыматынан тиэрдэргитин, дьэ, өйтөн суруйууга эһиги сүрүн санааҕыт хайаан даҕаны баар буолуохтаах. Үсүһүнэн, тиэкис аата, сатамньыта суох эбэтэр ис хоһоонун кытта сөп түбэспэт буоллаҕына, эмиэ биһиэхэ итэҕэс быһыытынан көрүллэр. Холобура, сайын диэн тиэмэҕэ биһиги атын дьыл кэмин туһунан суруйбаппыт, мунна уопсайынан сайыҥҥа сыһыана суох тиэмэлэри Темабытын арыйарга наадата суох уонна онно тирэх быһыытынан туттуллубат буоллаҕына, оннук темалары тумна сатыыбыт. Биһиги темабытыттан уонна тугу этиэхпитин баҕарар сүрүн санаабытыттан туоруу оһуохтаахпыт. Төрдүһүнэн, тиэкис ис хоһооно сатаан сааһыламматах, онно-манна көһө сылдьар эбэтэр төттөрү-таары эргиллэн кэлэ турар, онон киһи өйүгэр кыайан түспэт гына. суруйбут буоллахпытына, онон тиэкиспитин булгуччу сааһылаан, киирии чаастаан, сүрүн чаастаан, ол сүрүн чааспытын аччаабыта үс кыра тиэмэлэргэ арааран уонна түмүктээммит, тиэкиспитин булгуччу сааһылаан бэрээдэктээх оҥоруохтаахпыт. Салгыы бэсиһинэн этии бэйэ-бэйэтин кытта кыайан упсубат, ис-иһиттэн сиэттиһэн тахсан испэт, кэнники инники Бу этиилэрбитин көһөрдөхпүтүнэ тиэкис ис хоһооно уларыйбат син-биир туох да өйдөммөт буоллаҕына эмиэ соччо барсыбат. Бу ордук киирии чааһыттан сүрүн чааска көһөр этиилэргэ сыһыаннаах. Уонна бу этиилэрбит биһиэттэрэ булгуччу бу тиэкиспитин бүтүннүүтүн тутар уонна тиэкиспит түһүмэхтэрин, холобура киирииттэн сүрүн чааска барыыны, ону хааччыйар этиилэр буолуохтаахтар. Онтон, биллэн турар, текст толору өйдөнөрө наһаа тутулуктаах. Ону бүтэһигэ текст тыла-өһө сыппах, киһи умсугуйан аахпат тутатына өйдөөбөт буоллаҕына эмиэ бу текстпыт итэҕэһэ буолар. Биллэн турар, маны уус-уран кинигэни, сөптөөх кинигэни ааҕар киһи, ону интэриэһиргиир киһи ол тиэкиһэ чахчы үчүгэй буолар уонна биһиги билэбит тиэкиһи биһиги үйэбит тухары туттабыт сурукка-бичиккэ тугу эрэ суруйаары бичийээри гыннахпытына булгуччу тиэкс оҥорон таһаарабыт онон биһиэхэ бу олус туһалаах Сөп, онон түмүктээн этэбит, тиэкиһи оҥорорго анаан үөрэнэр, элбэхтик эрчиллэр наада. Тиэкиһи киһи ылла даҕаны суруйан кэбиспэт, манна, биллэн турар, саамай сүрүн дьайыы ньымата ааҕыы буолар. Элбэхтэ ааҕан, элбэхтэ суруйар буоллаххына, оччоҕуна биллэн турар Эн тиэксиҥ, тиэкиһиҥ сүрүн санаата, тиэмэтэ барыта сөп түбэһэн сүрдээх үчүгэй сааһыланыыны көрдөрүөххүн сөп. Аны сороҕор этэллэр тиэкс бу киһи бэйэтин өйүн-санаатын, иһиркилэтин курдук диэн. Ол аата бу тугу толкуйдуугунуй даҕаны эн тиэкиһиҥ эмиэ оннук буолар. Ыһыллаҕас киһи киэнэ тиэкиһэ ыһыллаҕас буолар, онтон сааһылана сылдьар киһи киэнэ диир киһи саһаламмыт буолар диэн. Онон биһиги төһө кыалларынан бу кылааска, бу билиҥҥи олохпут кэрчигэр тиэкиспитин, ол аата бэйэбит төбөбүт төбөбүт иһин сааһылыырга кыһаллыахтаахпыт. Онно саамай сүрүн, биллэн турар, ирдэбил ол бэйэ төрөөбүт тылынан ааҕыы буолар.